Рагон ирон ӕмбисонд афтӕ зӕгъы: Зын сахаты, дам, Хуыцау йӕхӕдӕг не рцӕуы, фӕлӕ ӕххуысмӕ искӕй рарвиты. Фыдӕлты ацы куырыхон ныхӕстӕ ӕрлӕууыдысты мӕ зӕрдыл, ирон адӕмы зынгзӕрдӕ хъӕбул Гӕздӕнты Еленӕйы рухс ном мысгӕйӕ. Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ Еленӕ кӕй уыд Ирыстонмӕ Хуыцауӕй ӕрвыст адӕймаг. цӕмӕй уый стыр ахсджиаг куыст бакодтаид ӕмӕ йӕ куырыхон зонындзинӕдтӕй фӕндагамонӕг фӕуыдаид йӕ уарзон ирон адӕмӕн. Фӕстаг ӕртын азы размӕ цы ног дуг ралӕууыд, уый уыд фыццаджыдӕр уды сыгъдӕгдзинады фӕлварӕн. Сӕрсӕфыны былмӕ адӕмы цы зын уавӕртӕ ӕмӕ хӕрам тыхтӕ тардтой, уыдонӕй фервӕзыны мадзӕлттӕ алчи нӕ ардта, ӕмӕ мӕйдар ӕхсӕвыцӕуӕгау талынджы дзӕгъӕлтӕ кодтой. Уӕд зӕххыл цӕрӕг адӕмтӕн дунейы фарн рарвыста, раздӕр сӕ ӕмбӕхст чи уыд, уыцы сусӕг зонындзинӕдтӕ. Ӕргом кӕнын сын байдыдтой дун дунейы ӕмӕ космосы тыгъдады сконд, адӕймаджы царды мидис ӕмӕ нысан. Уыцы зонындзинӕдтӕ парахат кӕнынмӕ алы бӕстӕты фӕзындысты, уӕларвон зонындзинӕдтӕ кӕм ахуыр кодтой, ахӕм къордтӕ. Ӕмӕ уыдонӕй сӕ фыццӕгтимӕ Гӕздӕнты Еленӕйы руаджы ахӕм ӕхсӕнад фӕзынд Ирыстоны дӕр. Уый уыд мин фарӕссӕдӕ стӕй ӕвдӕм азы. Уӕд уыцы ӕхсӕнад «Мир через культуру» зӕгъгӕ райдыдта йӕ рухс тауӕн куыст

уӕдӕй бамбӕрстам, бирӕ азты Советон Цӕдисы чи царди, уыдон уыдысты иыфарс сёсы зондзинӕдтӕ. Куы ркӕсӕм нӕ ирон адӕмы сфӕлдыстадмӕ, уӕд иууылдӕр рацыдысты, Ленӕ куыд зӕгъы, фёсы философи, космический философий,

Абон дӕр Гӕздӕнты Агуыбейы чызг Еленӕйы адӕм хъуыды кӕнынц фыццаджыдӕр куыд библиотекӕйы разамонӕджы, ӕмӕ уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уыд йӕ уарзон ӕмӕ ахсджиаг куыст. Фӕлӕ уымӕй ноджы фӕрнджындӕр ӕвӕрӕн Гӕздӕнты Еленӕ бахаста ирон адӕмы культурӕйы къӕбицмӕ, Куыд диссаджы чиныг Мы и вечность ӕмӕ ӕндӕр мидисджын уацхъуыдты автор, куыд нӕ фыдӕлты зынаргъ хӕзнатӕ, ӕгъдӕутты ӕмӕ ӕвзаджы цы мидис ӕмбӕхстис, уыдоны иртасӕг. Уый размӕ ма мин фарӕссӕдӕ ӕртындӕсӕм азы нӕ адӕмы цымыдисаг рагон истори ӕмӕ царды мидисыл фыста Темырханты Сослан. Уый фӕстӕ та Еленӕ уыд Ирыстоны фыццаг адӕймаг, мин фарассӕдӕ нӕуӕдз ӕвдӕм азы. Йӕ чиныг «Мы вечности-ы нын нӕ рагон фыдӕлты ӕвӕджиауы ныстуан ӕргом кӕнын чи райдыдта, уый.
Ленӕ тынг курдиатджын, зондджын, ӕгъдауджын адӕймаг уыд. Уыд мӕнӕ уырыссагау лидер кӕй фӕхонынц, разамонӕг, ахӕм. Фӕндыд ӕй зонын, адӕймаг а зӕххыл цӕмӕн равзӕрд, йӕ нысан цы у, цавӕр хӕсылӕвӕрд уыд, уый. Ӕмӕ уыцы зонындзинӕдтӕ йӕ къухы куы бафтыдысты, куы сӕ раиртӕста, уӕд сӕ ныффыста чиныг Мы и вечность-ы. Ленӕ-иу арӕх ӕрбамбырд кодта фӕсивӕды ӕмӕ сын-иу амыдта адӕймаг дун-дунеимӕ куыд баст у. Дун-дунейы сусӕгдзинӕдтӕ адӕймагӕй куыд аразгӕ сты, уыдон. Адӕймаг ӕрдзы закъӕттӕ куы хала, сӕ ныхмӕ куы цӕуа, уӕд ӕрдзӕй ӕфхӕрд кӕй цӕуы, уыдӕттӕм. йӕ чиныджы дӕр, йӕ царды мидӕг дӕр, хъуыды кодта, уӕдӕ цас фылдӕр зонындзинад раттӕм адӕмӕн, хъӕпп йӕ ныхасӕн уыди уый, цӕмӕй адӕм ахъуыды кӕной, цӕмӕй адӕм раздӕхой мӕ цӕмӕй адӕм ӕмбарын райдайой, цы хъуыддӕгтӕ нӕм ис, цы гъдӕуттӕ нӕм ис ӕмӕ цӕмӕн сты уыцы гъдӕуттӕ.

кадджын ӕмӕ фӕрнджын кӕй у не взаг. Ирон ӕвзаджы фӕрцы адӕм зыдтой сӕ раттӕг Стыр Хуыцауы ӕмӕ кад кодтой зӕдтӕн ӕмӕ дауджытӕн.
Астысбӕл ӕлдыстӕн фондз ӕфсымӕры мӕрдтӕ хойы, ӕй хотӕн сӕ кӕстӕр, стал ӕфсымӕртӕн сӕ кӕстӕр. Еры цӕуыл дзурӕм, цы темӕйыл дзурӕм, уый ӕвиппайды нӕ райгуырдис. Фӕлӕ райгуыр зондзинӕдтӕ куыд агуырдта Иомӕ йӕхӕдӕг ӕрбадт йӕхи къахӕй. Тынг зӕрдиагӕй ахуыр кодта, ӕмӕ-иу йе мбӕлттӕ дӕр афтӕ дис кодтой. Ахуыргӕнӕг ба, дам, ахӕм фарстатӕ ратты, ба, дам, махӕн нӕ, фӕс... нӕ хъуыди дӕр никуы вӕййынц, уыдон цавӕр фарстатӕ сты. Мӕ сӕ хъуыдытӕ куы сӕр кодта, уымӕй дарддӕр. Ахуыр кодта, уый ма хъуыды кӕнын, ӕмӕ ахуыргӕнджытӕ уыдонӕн дӕр сты мӕнӕн дӕр сты ахуыргӕнджытӕ мӕ йӕ примерӕ ныхастой афтӕ цӕвиттон ныхастой ома дам спрай рабӕрӕттӕм ӕмӕ дам раздӕр ахизы дыууӕртӕ къахдзӕфы дам раздӕр цӕуы мы дам ыл мӕхӕдӕг нӕхӕдӕг дис фӕкӕнӕм се дам цы фарсаты радты уыдон дам мах нӕ бон дзуапп раттын дӕр хатгай нӕ вӕййы Ирена Губевнӕйы хой фӕндыди, цӕмӕй адӕм бамбарой, ӕгъдау цы у, уый, нӕ фыдӕлты фыдӕлтӕ цы зыдтой ӕмӕ цы хастой адӕмы хсӕнмӕ, уый махӕй абон сабыргай-сабыргай рох кӕны. Ӕмӕ йӕ фӕндыдис Елена Губевнӕ, цӕмӕй Хёсы Уидӕгтӕн бавналӕн мӕ хосы уидӕгтӕй нӕхицӕн зонындзинӕдтӕ мӕнӕ афтӕ куыд фӕзӕгъынц, ногӕй сӕ нӕ разы рывӕрӕм зӕгӕхой йӕ фӕндыд. Ленини зӕрдӕ тынг рыст ирон ӕвзагыл. Уый раиртӕста, ирон ӕвзаг тынг рагон, ариаг ӕвзаг кӕй у. Ӕмӕ мӕ бон Хуыцау дзӕгъӕлы ахӕм цӕстӕнгасӕй кӕй кӕсӕм, куыддӕриддӕр рагон ӕвзаг нын кӕй сси ӕмӕ нын кӕйдӕр ӕвзӕгтӕ хӕстӕгдӕр кӕй сты, уыдӕттыл йӕ зӕрдӕ тынг рысти. Остинский язык, и она это увидела, что Авеста, Ригведа и все эти вот древние писания ариев, они очень четко читаются с остинского языка. название, ключевые слова. Йӕ зӕрдӕ тынг рыстис нӕ фӕсивӕд нӕ мадӕлон ӕвзагыл стыр зӕрдӕ кӕй кӕнын райдтой, уый ууыл тынг йӕ зӕрдӕ рыстис. Ӕмӕ арӕх мыхуыр кодта йӕ публицистон уацтӕ, мӕнӕ йын сӕ мах рӕстдзинад дӕр арӕх мыхуыр кодтам. Стӕй мӕнӕ абон нӕ интеллигент

фтеуарзта.
Иттӕг ахсджиаг у уый бамбарын, ӕмӕ ирон уд йе цӕг амонд ссардзӕн ӕрмӕстдӕр уӕд, ӕмӕ йӕхи куы нӕ фӕхицӕн кӕна йӕ мадӕлон ӕвзагӕй. Мадӕлон ӕвзагыл къух ауигъын, ууыл зӕрдӕ аивын у мады бафхӕрыны хуызӕн, кӕнӕ дӕ иронӕй чи сфӕлдыста, уыцы Хуыцауы ныхмӕ ӕрлӕууын. Ирон адӕмы хъысмӕтыл Гӕздӕнты Еленӕ рагӕй кӕй мӕт кодта, уый бӕрӕг уыд йӕ хъуыдытӕй. Уый уыдис нӕ национ химбарынады бындурӕвӕрӕг. Арф мидисджын, ӕнцон ӕмбарӕн ӕмӕ куырыхон уыдис иу йӕ раныхас, дыууӕ минӕм азты цы равдысттӕ цӕттӕ кодтам, уыдоны. Уыцы хъуыдытӕ абон дӕр сты тынг ахсджиаг.
Диссаджы цӕуӕг адӕм уыдысты нӕ фыдӕлтӕ. Уый сын уыдис уӕларвӕй лӕвӕрд, цӕмӕй бирӕ зонддзинӕдтӕ сӕм уыди, афтӕ макӕмӕ фӕкӕсӕт ӕмӕ нын нӕхӕдӕг нӕхицӕй ӕппӕлӕм. Уымӕн ис бирӕ ӕвдисӕндартӕ ӕмӕ кӕй фӕнда, уый сӕм ӕркӕсдзӕн йӕхӕдӕг ӕмӕ нӕ банхъӕлдзӕни, Мӕнӕ мах бадӕм, мӕ нӕхицӕй ӕппӕлӕм. Хабар сагӕйдӕр афтӕ уыди, ӕмӕ сын лӕвӕрд уыди, цӕмӕй, цы диссаджы зонындзинӕдтӕ рхастой зӕхмӕ, чи уыдоны хъуамӕ схъӕздыг кодтаиккой адӕмы зонд ӕмӕ адӕм удтӕ, ӕмӕ сӕ сахуыр кодтаиккой бирӕ цӕуылдӕрты. Уӕлейы, ӕвӕццӕгӕн, Хуыцауы фӕнд уыди, цӕмӕй ирон адӕмы ма иу хатт Алантӕй чи баззад, Чодон фӕлварӕн ын ӕрбакодта хохмӕ, хӕхты фондз коммӕ. Фондз комы сӕ ӕрцӕрын кодта, ӕмӕ уый уыди стыр фӕлварӕн. Алантӕй цы стыр диссаджы адӕмы хӕттытӕй цы адӕмтӕ ма баззад, гыццыл адӕм баззад. уыдон хъуамӕ сӕ удыхъӕд, сӕ удыхъӕды сыгъдӕгдзинад бахъахъхъӕдтаиккой. Ӕрмӕстдӕр хӕхты быдыр сӕ нӕ ныууагъта, уый дӕр сӕрмагондӕй хъуыдыгонд уыди. Зындӕр ран ма сӕ бакодта, иуӕй зындӕр ран, цӕмӕй сӕ удыхъӕды хорздзинад тынгдӕр равдыстаиккой, иннӕмӕй та Уый у бӕрзонд удыхъӕды хицау чи у, ахӕмты бынат, хӕхтӕ сты ахӕмты бынат. Ӕмӕ ирон адӕм Хёсы фӕлварӕн радтой ӕвзӕрӕй йӕ нӕ мӕнмӕ гӕсгӕ аирвӕзтысты, абон махмӕ рхастой бирӕ диссаджы этикон культурӕ, царды гъдӕуттӕ. Ӕмӕ уый хуымӕтӕджы нӕу. Мӕ мӕхимӕ афтӕ ахӕм фарста раттын. Цы хуызы баззадысты къӕдзӕхтыл, ницуал сӕм уыди. Уыдонмӕ цы диссаджы хорздзинӕдтӕ уыди, уыдоны тыххӕй ӕртӕккӕ фыст цӕуы бирӕ чингуыты мӕ ӕрмӕджыты. Ӕмӕ уыдон баззадысты мӕнӕ иронау ихы сӕрыл, зӕгъгӕ, афтӕ. дурты сӕрыл ницы алцӕм уыди, афтӕмӕй. Ӕмӕ фӕхъуыды кӕн, цы хуызы сын бантысти, ӕмӕ ма фӕцуда сӕ уд, ӕмӕ ма фӕсӕфой хосы адӕм, сӕ къухы ницы уыди ӕрмӕстдӕр мӕнӕ хӕцы къӕдзӕхтӕ, хӕцы дуры гӕбӕзтӕ, мӕ хӕцы кӕрдӕджытӕ, мӕ хӕцы диссаджы бынӕттӕ ӕмӕ Хӕцран афтӕ ма фыст ис ахуырты, зӕгъгӕ, хӕхтӕ хӕстӕгдӕр сты Хуыцаумӕ, хӕстӕ хӕстӕгдӕр сты уӕларвмӕ ӕмӕ сын ӕххуысдӕр тынгдӕр цыдис уырдыгӕй. Фӕлӕ уӕддӕр сӕ къухы фосы стыр фӕлварӕн бантыст иу руаджы ӕмӕ сӕм уыди тыхджын ӕмӕ карз ӕгъдау. Цы ӕгъдау кӕнын хъӕуы, хистӕрӕн фӕсивӕдӕн цы ӕгъдау кӕнын хъӕуы, уыдӕттӕ иууылдӕр Хосе ӕгъдау уыдысты фыст. Иу зӕронд ус та иу хатт мӕ цуры иу Цыппар азы цыд сывӕллон мидӕмӕ бауадис мӕ йын сыстади, мӕ йын афтӕ зӕгъын, мӕ хӕдзар куыд и, дӕуыл зӕгъын, цас цы у, мыл куыд ын зӕгъын, сдӕтты. Ӕмӕ, дам, нӕ, нӕ, ды йӕ нӕ зоныс, чи рбахызти мидӕмӕ, уый. Ӕз дӕр, дам, ӕй нӕ зонын, ӕмӕ чи рбахызти, уымӕн, дам, кад кӕнын. Ӕмӕ аю гьер ку нихас кодтам елена губеевнай уодӕй гьер уӕхӕдӕгӕй зонут ирон адӕм еттӕмӕ ничи дӕтти хёс никӕмӕй хёс ӕхца ӕгъдау мӕнӕ ӕрбахизӕгӕн сыстджагӕ ӕрбахизӕгӕн уый тыххӕй сыстынц ӕмӕ йӕ уды цырд бахӕссы. Йӕ уд та уый бирӕ чи зоны, ӕмӕ йӕ зонындзинӕдтӕ йемӕ чи рхӕссы иу райгуырдӕй иннӕ райгуырдмӕ, хойы йӕ уд. Ӕмӕ уыцы удӕн кад кӕны

она останется у людей надолго, потому что она столько для людей дала, она столько для сети сделала. И именно вот в плане тонкого мира. Ирон адӕмы уидӕгтӕ чи ахуыр кӕны, йӕ адӕмы фидӕн чи тыхсы, уыдон иууылдӕр нымайынц Гӕздӕнты Еленӕйы сӕ ахуыргӕнӕгыл, ӕмӕ йын йӕ рухс ном ӕнустӕм сӕ зӕрдыл дардзысты. Еленӕйы хуызӕн адӕймӕгтӕн вӕййы райгуырӕн бон, мӕлӕн бон та никӕд. Йӕ удуӕлдай куыстӕй цы фарны артдзӕст ссыгъта Ирыстоны, уый никуал бамынӕг уыдзӕн. Уымӕн ӕмӕ адӕм базыдтой нӕ национ культурӕйы райрӕзты фӕндаг. Ног ӕмӕ ног фӕлтӕртӕн уый рухс кӕндзӕн сӕ зӕрдӕтӕ ӕмӕ сӕ разӕнгард кӕндзӕн фидӕны ӕнтыстытӕм.